دوای ئەوەی کە لە ڕۆژاوای کوردستان بڕیاری سەفەربەری درا و خاکی ئێمە گەلی کورد لەوێ لەژێر مەترسیەکی گەورەیا بوو کاتێک ئێمەەوە بەرخۆدانە گەورەیەمان بینی دەوێ پێویست بوو ئێمەش هەڵوێستێکمان هەبێ پێویست بوو بەشدارێکمان هەبێ هەر بۆیە دوایەوەی کە لەلایەن ئەنجومی سەرتاسەری باشووری کوردستانەوە بانگەوازێک کرا بۆ منیش زۆر گرنگ وەکو ژنێک بەشداریم هەبێ و ئەوەی لەو چرکە ساتەیە لە دەستم بێت ئەنجامی بەم و بۆیە بەشداریمان کرد ئێمە و کاتایی کە سەردانی ئێوەمان کرد لەلایەن ماڵباتی شەهیدان و لەلایەن هاوسەرۆکانی پێدەوە پێشوازیمان لەکرا جگەلەوەی کە سەردانی ئەنجومنی ماڵباتی شەهیدان و سەردانی گۆڕستانی شەهیدانی خەبات دێرکمان کرد بەگشتی گەل لەوێ لە ئاستێکی بەرزی مۆڕاڵا بوون و لە ئیرادەیەکی بەرزیان هەبوو دۆخەکە زۆر هەستیار هەستیار بوو و دۆخەکە زۆر قرس بوو بەڵام ئەوەی کە بینیمان مۆراڵێکی زۆر بەرز بوو ئیرادەیەکی زۆر بەرز بوو لەوانەوە ئەوەشیان زۆر پێخۆش بوو زۆر هەستیان بە شانازێکی گەورە کرد کە لە هەر چوار بەشی کوردستانەوە لە دەروی وڵاتەوە پشگیریەکی زۆر هەیە بۆ هاوپشتی و وەڵامدانەوە بۆ ئەو سەفەربەریەی کە لەوێ بانگەوازی بۆ کرا و هەروەها پێزانینێکی زۆریشان هەبوو بۆ بەشداریی و ئەو کاروانانەی لە باشووری کوردستانەوە بەشداریمان کرد بۆیە توانین بڵین بەگشتی دۆخێکی زۆر قرس بوو و لەوێ لەژێر پستانێکی زۆری جەنگا بوون شەڕابوون بەڵام ئاستی ئیرادۆ ماڕاڵیان زۆر بەرز بوو. دەبرەوەی بەشێکی گەورەی شۆڕشی ڕۆژاوا و ئەو خۆسەری لە ڕۆژاوا هەیە هەر لە سەرەتای دامەزراندنیەوە بە پێشەنگایەتی ژن بنیات نراوە و لەوێ لە هەموو پانتایەکانا ژن ئەبینیت بۆیە پێشەنگایەتی ژنیش هەم لە کاتی ئاشتی هەم لە کاتی جەنگا پێشەنگایەتیەکی توانین بڵێین باڵایە تاقانە و ناوازەیە ئێمە لە هەر گەڕەک و لە هەر شارێک کە سەردانمان ئەکردن ئەوەندەی ژنمان ئەبینی کە لە بەرخۆدان و چەکیان بەدەسە و بۆ پاراستن ئەتوانین بڵێین بە ژمارە کەمترین پیاومانەبینی بۆیە پێشەنگایەتی ژن لەوێ و بەرخۆدانی ژن بۆ پاراستنی خاکی کوردستان لە ئاستێکی باڵایە ئەو خۆ بەڕێوبەری کە لە ڕۆژئاوا هەیە ئەو پێشەنگایەتی و شۆڕشی ژن کە لە ڕۆژئاوا هەیە چەندین جار ئاماژەم بەوە یاوە کە ئەزمونێک و خۆ بەڕێوبەرێکی ناوازەیە لەسەر ئاستی دنیا هەر بۆیە ئەبینین ئەمڕۆ لە سەر ئاستی دنیا خاوەندارێتی لەم خۆبەڕێوبەرییە ئەکرێ و خاوەندارێتی لە شۆڕشی ژن ئەکرێ لە نەتەوەی جیاواز، لە ئاینی جیاواز، لە ڕەگەز و لە ڕەنگی جیاواز. ئەمەی کە ئەمڕۆ دروست بووە بەرەنجاوی خەبات و تێکۆشانی کوردە لەوێ و بەرەنجامی هێڵێکی فکریە کە لەوێ بنەماکانی لەسەر ئەتوانین بڵین بە شێوازێکی گشتی لەسەر سێپایە ئازادی ژن، خۆبەڕێوبەری دیموکراتیک و ئیکۆلۆژیا ئەمە ئەو سێ بنەمایە کە لەوێ ئەتوانین بڵێن جونگەکانی کۆمەڵگا ئەو دامەزراوە و ئەو ئەنجومەن و ئەو لیژنانی کە ئەوێ بەڕێوابەرن لە هەموو یا ئەیبینی بۆمە ئێمە کە سەردانی ماڵباتی شەهیدانمان کرد ئەنجومی ماڵباتی شەهیدان و بە تایبەتی لەگەڵ ئەو ئەنجومەنایە دانیشتین کە ئەم ماڵباتە بەڕێوابە یەکێک لەو ئەندامانی ئەم ئەنجومەنە عەرەب بوو ژنێکی عەرەب بوو لەگەڵ ئێمەیا دانیشت برای شەهیدی شۆڕشی ڕۆژاوایە و ئێمە کاتێک کە سەردانی گۆڕستانی شەهید دێرک خەبا دێرکمان کرد کە یەکەم شەهیدی شۆڕشی ڕۆژاوایە جگە لە کوردنەتەوەی جیاوازمان بینی لە هەموو نەتەوەکانی دنیا لە عەرب ئەمە نیشانەی ئەوەیە کە ئەو بڕوا و فکرەی کە لەوێ هەیە لە ژیانی ڕۆژانە لە ناو خێزانە لە ناو دام و دەستگاکانە لە جونگەکانی کۆمەڵگەیە کە زۆر گرنگە یەکەم جار لە ناو جونگەکانی کۆمەڵگەیە لە ڕۆک کۆمەڵاتێکەوە ڕنگانەوەی ڕنگدانەوەی هەبووە دواتر چۆتە ناو سیاست پاراستنی ژن ژینگە و شەهید بوون و پاراستنی خاکیش بۆیە ئەم بنەمایانە وای کردووە کە گەل لەوێ ورەیەکی پۆڵایینی هەبێ، ئیرادەیەکی بەهێزی هەبێ، چونکە شۆڕش لەوێ لە ئاستێکی فکریا کاری کردووە، شۆڕش لەوێ تەنها ئەوە نەبووە کە تۆ خاکێک بەدەستبێنی و ئازادی و هەبێ بەو مانایی کە ئەمڕۆ لە دنیاە سیستەمی نیولیبرال زۆر مرۆڤ لەسەر ئاستی ئەم دنیاە لاچێمە لە باشووری کوردستانیش باز لە ئازادی بکەین بەڵام ڕاستە ئەو ئازادی لەوێ ئەبینی کە لە ژێر جەنگی شایە ئازادیەکی فکریە و ئەو بنەمایانەی کە ئەم ئازادیەی لەسەر بنیات نراوە و شەڕی شەڕێک ئەکەن بەرامبەر بە قڕکردنی کورد بەرامبەر بە لێسەندنەوەی خاکی کوردستان ئەمە شەڕێکە بەرامبەر بە سیستەمێکی جیهانی گەورە و ئەمەش پێم وایە بە پلەی یەکەم لە ڕووی فکریەوە ئێمە توانین ئەم شەڕە بکەین و ڕۆژاوای کوردستان لەمەیا سەرکەوتنی گەوریان بەدەستێنەوە. ئێمە لەوێ لەگەڵ هەر لیژنەیەک یان هاوسەرۆکایەتیەک یان لەگەڵ هەر کەسێکا قسەمان کردبێ ئەوان یەک داواکاریان هەبووە، یەکگرتووی کوردان. یەک پارچەیی خاکی کوردان. کارکردن بۆ یەکێتی نەتەوەیی کورد. ئەوان تەنها داواکاری یان ئەوە هەبووە. بەڕاستی ئەمەش جاریکە ورەیەکی گەورەتری بە ئێمە بەخشی. چونکە ئەوان لە دۆخێکی زۆر زۆر قورسان. بەڵام تاکە شت ئەوان داوایەکەن یەکگرتوویە. ئەوەی ئێمە لەوێ تێبینیمان کرد لە ڕاستیا ژنان ومناڵان پێداویستیەکی زۆریان هەیە بە تایبەتی ئەوەی کە پەیوەندیدارە بە مناڵەوە لە جلوبەرگ لە خواردن لە شیر بۆ ژنان ئەوەی کە پەیوەندیدارە بە جلو بەرێک بە تایبەتی هەندێک پێداویستی تایبەت بە ژنان هەیە و ئەوەی ئەکرێت لە باشووری کوردستانەوە کە هەوڵ بدرێ و ئاگداریشن لە چەم ڕۆژەیە کە چەندین هەڵمەت بەڕێوە ئەچێ کە زۆر گرنگە ئێمە هەوڵ بین پشتگیری مادی مرۆیی و دەرمان زۆر گرنگە کە بیگەێنینە دەستیان. هەموو سیستەمە دیکتاتۆریەکان و سیستەمی جیهانی زۆر لە هێزی خەڵکە ترسەیە ئەوەی ئەمڕۆ کوردی کۆکردۆتەوە لە هەموو سوچێکی ئەم دنیاە و خەڵکی نەتەوەی جیاوازیش کە ئێمە سابینین لە نەتەوەی جیاواز و لە ڕەنگی جیاواز خاوەندارێتی لەم بەرخۆدانە ئەکەن دواجار خاک و نەتەوە ئێمەی کۆکردەوە ئەوەی لە مێژوا ڕوویا و تا ئێساش ئەیبیستین نەگەیشتۆتەم ئاستە کەواتە ئەوەی کە ئەمڕۆ ئەم یەکبوونەی کورت هەیە زۆر گرنگە پارێزگاری لێ بکەین و ئەم هاودەنگی و پاڵپشتیەی کورد لەسەر ئاستی دنیا بۆ ڕۆژاوای نیشتیمان جاریکە بە ئێمەی وتەوە کە ئێمە هیوایەکمان هەیە خۆرێک هەیە کە لە ڕۆژئاواوە هەڵدێت و خەڵکی ئێمە لەگەڵ هەموو ئەو ناڕزایەتی هەیەی لەگەڵ هەموو ئەو ڕخنانی هەیەی لەگەڵ هەموو ئەو جیاوازیە لە ئایدۆلۆژیا لە حەزب لە ئاین بەڵام دواجار کورد بوون و خاکی کوردستان کۆی کردینەوە و هەر ئەمەش وای کرد کە هێزێکی زیاتر بینەوە بە خۆمان و پاڵپشتی بکەین بۆ ڕۆژئاوا و ئەگەر ئەم پاڵپشتییە، ئەو پیلانگێڕییە نێودەوڵەتییەش هەمووی ڕانەگرێ، لانیکەم خاوی ئەکاتەوە، لانیکەم کاریگەری ئەبێ لەسەر هەموو ئەو بڕیارانەی کە ئەمڕۆ لەسەرەوە کۆمەڵێک کۆمپانیا و بازرگانان ئەو سیستەمە جیهانییە بەڕێوەبەن کە تەنها ئامانجیان قازانجە، بۆیە ئەو یەکبوونەی کە ئەمڕۆ لە کوردا هەیە زۆر گرنگە پارێزگاری لێ بکەین و ئەرکی هەموو لایەنێکە کە جاریکە تەوزیف بکرێتەوە لەناو پەروەردەیە، لەناو میدیایە، لەناو ژنانە، لەناو گەنجانە. شۆڕشی ژن ژیان ئازادی لە ڕۆژهەڵات و شۆڕشی ژنان لە ڕۆژئاوا، شۆڕشی کەزێ کە ئەمڕۆ توانین بڵێین دەنگدانەوەیەکی دیکەی جیهانیە بۆ شۆڕشی ژن و ژنان و پیاوانی ئازادی خواز لە جیهانە خاواندارێتیان لێکرد خۆشحاڵانە ژنانی باشوور پێشنگایەتێکی باشیان کرد لە خۆپشاندانەکانە لە ساڵانی پێشووتر بۆ هاوپشتی و هاودەنگی شۆڕشی ژن ژیان ئازادی کە ئێستاش نەک ئێستا لە خۆپشاندانەکانی ڕابردووشمانە دروشمی ژن ژیان ئازادیەکێک بۆ لەو دروشمانی لە زۆر چین خۆپشاندانەکان ئەوتراونەتەوە بۆیە بانگازی من بۆ ژنانی باشوور ئەوەیە کە ئەم یەک بوونە نەتەوەیە ئەم هاوک دەنگێ نەتەوەیە کە ژنانی باشوور پێشنگایەتێکی باشیان کردووە زۆر گرنگە ژنانیش ئەمە جارێکیکە بینەوە نزیکی یەکتر ئەو گفتوگویانی کە هەیە بۆ کۆنفرانسی یەکێتی نەتەوەی ژنی کورد لە باشوور و هەموو ئەو هەوڵانی کە دراوە بۆ کۆنگری یەکێتی نەتەوەی ژنی کورد لە سەراسی هەر چوار پاچە زۆر گرنگە جاری کە کاری لەسەر بکرێ و ژنانی باشوور ڕۆڵی پێشنگایەتی باشیان هەبێ و بتوانین ئەو کۆنفرانس و ئەو کۆنگرێ بە ئەنجام بگەێنین بۆ ئەوەی لە قۆناغەکانی داهاتوشە ژنی کورد و ژنانی باشوور ڕۆڵی پێشنگایەتی و کاریگەریان هەبێ.